Hemmäňize salam dostlar! Bu gün çempionymyz Döwletjan Ýagşymyradow bilen gepleşik ederis, ýagny interwýu ederis. Hemaýatkärlik elbetde Fitch House-dan. Janköýerleri bilen bu gün duşuşygy bar. Biz hem siziň beren soraglaryňyzdan gyzykly soraglary saýlap, jogaplaryny alarys. Döwletjan Stambula hoş geldiň, janköýerleri hem begendirdiň. Soraglarymyza başlaýarys. Waleýkim salam. Ýutubda täze interwýuňy gördüm. Sen häzirki wagtda hiç hili organizasiýa bilen kontraktyň ýok, ýagny swobodny agent. Owa, dany moment swobodny agent, ACA-den kontraktym gutardy, boşadyldyk biz, no kontraktdan boşalyldy. Nesip bolsa indi täze kontrakta garaşýas. Täze kontrakt hem nesip bolsa ili UFC, ili Bellator.

Ýersi geçmek üçinem ýa-da tanyş gerek diýdiň. Köp pul tapdyňmy, tanyş tapdyňmy? Ýersimi tak. Ýok, ilki bilen-ä ýesesine tanyş menejer, menejer tapdym. Häzir menejer bilen işläp otyrys. Menejerler hemmesi garaşyp otyr, haçanda şu wiza alýas. Wiza aldyk, dalneş hereket başlaýas. Galan zadam nesip bolsa. wagt görkezer. Elbetde nesip bolsa Döwletjan UFC geçse birinji türkmenimiz birinji türkmen ýigidimiz bolýar bu bizi buýsandyrar biz bizi begendirer elbetde ýöne şeýleräk sorag geçen gezek UFC geçsem belki baýdagymy çalyşmaly bolaryn diýdi şo soragda nesip bolsa Baýdak çalyşarmy ýokmy? Ýok, baýdagy hiç haçan çalyşmaýan. Kim näme diýse-de. Baýdak ýeke-täkdir. Ýeke-täkdir. Biz türkmen-ä. Hiç, hiç haýsy, hiç haýsy daže näme predlagat etselerem, grandioznyny aýdýan-a, aýdaýan bütin dünýäni predlagat, bütin dünýänam predlagat etseler, baýdagy çalyşmaýan.

Türkmen baýdagymyzy görmek ýene-de bizi buýsandyrar. Sen adatda ýarym agyr kilede çykyş edýäň. UFC ýa Bellatora geçseň, haýsy kilede çykyş etjek? Men kilamy çalyşmaýan, şo bir kilada galýan. Maňa komfortno şo kilo. Gowa, kanyýeşna, men öz kilom üçin kiçi. Nesip bolsa, ýöne Aýdana, öz kilomda, öz baýdygymda, hemme zadymda galýan. Seň üçin iň rahat kile häzirki ýarym agyr kileň, dogrymy? Bol. UFC-niň çempiony Habib Nurmgomedov bilen görüşdiňiz Abu Dabide. Görüşeňizde we Instagramda ýüklän wideoň bar. Şo wideonyň daşynda näme temalarda gepleşdiňiz?

Na samom dele ýaman açyk göwni açyk gowy oglan. Şu Abu Dabide görüşmeziňden ozal Habib bilen görüşüp tanyşdyňyzmy? Öňde bir Ukraina gelende görüşendik. Şonda hiç kim bu zady bilenok. Ýöne men aýdaýynda, nu kak powod az bolup otyr. Eýse diňe kontrakt podpisasiýa edip otyrdym. Kontrakt Eýse gelende, şo wagtam Habib geldi. Şo wagtda biz oturyp gürleşip otyrdyk. Habib, Näme zalog uspeha diýdi. Wot men Eýse geçýän diýdim. O şeýle şeýle. Şonda gowja bir sowet berindi. I naprawleniýa. I kak bi şo hereket bilen şo naprawleniýa bilen hereket edip.

Nesip bolsa ileride UFC geç Bellatora geç tapawudy ýok. Bile trenirowka etjegiňiz barada gepleşdiňizmi? Hawa gepleşdik. Kömek edýän diýdi. Hemme zady öwredýän diýdi. Daže wideodam görkezip otyrdy nähili hereket etmelidigini. Nesip bolsa aýdana geljekki öňümizde trenirowka ederis şo bilen tanylyk göreris geljekki boýlara. Wizaňy alyp bilseň nesip bolsa, Habibiň trenirowka eden kluby, Deniel Kormeniň trenirowka eden kluby, AKA-da senem nesip bolsa trenirowka etmekçi. Nesip bolsa oba şo taýda hemme zada gürleşildi, garaşyp otyrlar. Diňe şu karantin gutarsa boldy. Wsyo. Nesip bolsa. Boldy. Ahmet Mazur. Indiki boýuň haçan boljagy barada bir pikiriň barmy? Meň pikirimçe täze ýyldan soň, iki müň ýigrimi birinji ýylda, näme üçin indi iki müň ýigrimi birinji ýyldan soň mnogo werayatnost diýýär şo boý bölä we köp zatlara karantin ograniçeniýa boşalýar. Geçen gepleşikden soň ýadyňda bolsa men Izrail Adesanya barada soradym, sen degişip kimo diýdiň, ýöne bu gün eýýäm Izrail Adesanya UFC-niň super ýyldyzlarynyň biri, belki

Men bu oýa başlanda ilki Ýemilýanka çykyş edýärdi. Motiwa, nu, kak by osnovnoý at a motiwator, talknut eden şu. Nu, kak by osnovnoý, perwü oçerd a, kak by. Soň wagt geçmegi bilen, zaýa etmegi bilen, ýesteswennä, her hili motiwasiýa her hili adama görünýär. Her sportsmene bir zadyny alsa bolýar. Dopustim, motiwasiýada

Bärde belläp geçmeli zadymyz hemmesiniňem özüniň bir unikalny tarawy bar, ýagny üýtgeşik tarawy bardy. Hemmesiniňem özüne görä ýeten bir rekordlary bar. Döwletjan, MMA sportundan başga haýsy sportlaryň janköýeri sen? MMA-den başgam? Futbola toçno göremok, düşünmeýän. Nähili sport? Bile başga sport barmy? Durdo nähili sport bar? Ýa. Indi şonuňam hemmesini alanymyzda sport. Ýo ýo ýo o taýy wapşe ýok ýok kim bar haýsy wid sport? Kikboks nawernaýe no ni ni tak uş.

Nesip bolsa, koneşno bolýa, koneşno bolýa, garaşýas. Biz şoň üçin elbetde Harkowda öz klubumyz bar. Nu poka şto ete Ukrainanyň içinde. Nesip bolsa Stambulda da açarys. Stambulda ujm köprak bolar. Nesip bolsa ýer gözläp otyrys. Bärde açmagymyz mümkimçilik obşin bar. Gaty mümkin. Döwletjanyň ýaňky duşuşygynda şeýle bir zat diýdi, Döwletjan, nesip bolsa ýakynda eger Stambuldan ýer açsa, ýaňky ýalak ýaş höwesjeňlere ýol görkezmek üçin, höwes görkezmek üçin, bile türgenleşik geçirmek üçin, nesip bolsa aýdyp geçeris täzeliklerini açsa, elbetde. Ýöne häzirki wagtda Ukrainada bilşime görä bir ýa iki sanak sport kluby bar. Ukraina Harkowda baryp gatnaşyp, ýagny Döwletjan bilen bilelikde türgenleşik geçirip bilersiňiz. Dogrumy? Конечно, dogry. MN sporty bilen meşgullanjak ýaşlara ilki haýsy sport bilen başlamasyny maslahat edersiň? Baza. Wolna borba. Erkin göreş. Erkin göreş. Ilki erkin göreş maslahat edersiň. Erkin göreş, türkmen göreş, göreş köpşim, diňe göreş. Birinji bazaňyz erkin göreş ýa tapawut ýok göreşiň islän görnüşini ýöne göreş bilen başlamasyny maslahat edýär. Çempion, näçe ýaşyňa çenli oktagona çykyş ederin diýip pikir edýäň? Näçe ýaşa çenli? Saglyk näçe pozwolýat etse şonça. I ýaşuly öýdäki kakam näme diýse şoňa. Kakam bir zat diýse gaýdyp bolanok. Men häzir size aýdyp bilýän, on ýyl diýip, ýigrimi ýyl diýip. Ýöne ertir kakam jaň edip goý diýse, wse goý. Döwletjan Media tm toparynyň adyndan, Media tm agzalary adyndan saňa geljekde diňe üstünlik, Türkmen baýdagymyzy parlatmagyňy isleýäs, nesip bolsa seň bilen buýsanýas, ýene-de buýsanaly ilerle, azyndan bäş ýyl ýene çykyş etmegiňi saňa arzuw edýäs we seniň